tadzoka zvakare pachirongwa anyway, uh, what a stressful day mm, mangozvionerwa kwese kwamamuri guys uh, hopefully everyone is safe and sound eh, munongo waona vana vakamira sei havana tsitsi vamwe vacho asi today they were peaceful they were not Uh, those are sm- small cases. Ayi, ayi, ayi, this is serious. Tiwe point yekuti unototiza kumba. Eh, ayo unoona kuti sekuno kuchimistin eh, ya but ukada kutarisa kwavanga vakawandira kwacho ka vanga vasiri violent like in, in durban takatakatarisa kuti durban ka is going to be very violent yes because ndokwazviri kutangira mm. anditi ka but ayo aamacriminals manje mm. ayo anga achipinda kwako macriminals because ukada kunzwa nyaya dzanga dzitaurwa ndedzekuti eh, vapinda vakatora mafoni vakatora mari vakaita sei sei sei sei so ya yeah, izvi inowo kuti chero zvikanzi hakuna violent haizove 100 percent mm. nonviolent mm. andozvona kunotone maelements of violence anenge arimo mukati medu but tazviona yeah it was uh, it was a tough one it was a tough one uh, just to see your relatives nevamwe vanhu uh, vanobva kudzimwe nyika dzakawanda vachimhanyiswa yeah. and uh, kumhanyiswa kwava vari kungomhanyisirwa kunzi ganda rako rakafanana neredu asi haugoni kutaura chirudzi chedu because mainly that, that is how they determined kuti mm -hmm. are you a local or you're a foreigner ah, but even locals vacho vanga vachitochema because ndaona vanga vachinzi matsonga eh. ndo vatoaffectwa vakatorwa mafoni vatorwa mari eh, vachinzi go back Yeah, the Tongas are they, are they not a part of here? Havasi No. havasi vemunhu here kana kuti handiti pane side ravo ikoko ravakatowandira? Ah, ndozvikutonetsa ndokovanga vaendaka ikoko vakatosvika it's- it seems pane tuck shop here vanenge vanotengesa tengesa so vapinda Mm. vakatanga kuluta vakatora tora havana kuzotora nenge zvavo because eh, i think mapurisa azokunuidzwa kusvika here akavadzivisa but eh, this is a wake up call You're right. You're it's a right. wake up call kwatiri isusu sema

Yes. Yeah, people thought kuti it's gonna be something that's very light but kabudiro kaita vanhu kanoratidza kuti kana tikasarejisa number yedu ka uh, it's highly likely going to happen anytime soon because vatotaura zvekuti kwanzi in six months time so i think also vaya vanenge vane vana ka kana une vana vechikoro it's best vadzokere zvavo chi uvatungamidze yeah. kumba kana uchisara hako uchitsvaga mari usarotsvaga mari usina stress because yeah, right. imagine unenge uri zvinogona kungoitika wabuda waindoenda kubasa mm. right then ubva wanzwa kumari nika wakwasira kwakaraidwa waitwa sei sei sei eh, hauzive kuti vana vari sei eh, kana kuzvikoro vari kupinda futi muzvikoro mm, yes achitoti the, the payments and what what what saka yes.
saka ni inini hangu eh, mazimbabweans eh, tazviona zvaitika izvi but now mm. eh, its high time ka tive nemuono uri very different mm. from the way we reacting to things handiti ka mm. eh, kune vamwe vedu eh, taane makore nemakore nemakore muno vamwe vachitosenza eh, to those vanga vasingasenze very unfortunate mm. but to those who are working please and vari kubata mari eh, atimbozamai kubatana for once for a good cause right. for a good cause because imagine with all the years that we have been here then you go back with nothing eh, atisi kuti chero ukasekwa hauna chaunobva but eh, iwe uri kutaura here iwewe kuti iwewe wambo pa 10 years is a long time woenda here kunotanga patsva upenyu kutanga uchihasila futi patsva That's the more reason why people are not going because unoziva kuti hauna kana ka, ka two rooms kawakamisa kuzimbabwe uko mm. so right now kuti ndizvo uende unosvikira kumakwani exactly ende futi hawaisambotumira maybe anything i remember i was having this discussion nemwe munhu nezuro anoita zvekudriver matruck achinditi ah tine mfesi wangu um, akatanga kushanda aita zvematrucks kudhara dhara yeah. but then aitonditi kumba handiendi ill rather die here why yeah. because nemari yese yakaita haana kana two rooms angamisa kuzimbabwe yes. anoendakambura joy imagine ndeve kukambura joy kambura pressure ndeve kukambura joy but eh. unoziva kuti joy ka rinofanira rine parinogumira handiti ka so ini ndaifunga kuti angu kuti ezvino izvi ka izvi this is a wake up call we mm. know kuti some of the things zvatinoda kuachiva uh, on your own you can't Yeah. handiti ka you need eh, some other people eh, imagine kuti iwewe unowana let's say capacity yako inokwanisa 50 rand but you cannot spend all the 50 rand eh, pakuita something handiti ka unogona kuburitsa 10 rand wese apa handiti ka so imagine muri 5 kureva kuti 50 rand kana iriyo yanga ichikukwanira mukaita 5 ma- makwanisa kuunganidza 50 rand iyaya eh, muri 5 handiti ka mobva kutoitawo something Yeah. handiti ka yeah. e, munokwanisa kuidentify kutsvagana mapostal ma menyu imomumu handiti ka moita something chiri meaningful guys e, but zvinoda vanhu vanotembeka ende munofanira hakusi kungotembana musatruste munhu kuisira mari mumaakaundi make handiti ka tsvagai ways dzekuti mimi kana muchinge mafunga mubatanidzwa wenyu wamuri kuitwa wamunofanira kuita ka hausi wekuti mupanane mari handiti usapana nemari what are you gonna do with money mari unoidya andozvona manje mm. make it a point yekuti eh, tikati tikutengerana mafoni mm. eh, as much we know kuti unogona kuine kwako koruziva kwaunogona kunewana kwakachipa hatikupe mari kuti unotenga kwakachipa mm. tinokutengera foni yacho toya tokupa
ndo zvatakaunganira handiti ka kuti Iye zvino izvi tichinje upenyu hwedu tine short time Eh, izvozvi ende chero ikazove long time but kwataakuenda kwakupfupi than kwatiri kubva mhm. vazhinji vedu handozviona manje mm. and retirement is just around the corner kune vazhinji vari kunoku mm. ende usina chinhu andoona you're not going to work here forever at one point you think of going back home saka ni guys eh, please Eh, mukada kunyatsotarisa futi vanhu vari kumusha vazhinji vacho havana kana basa nesu yeah. eh, vangani vedu vachekwa nehama dzavo dziri kuzimbabwe kunzi muri sei are you safe there but guess what yes vari iko kumusha yes mm. eh, eh, eh, after this they will still call you kuti vari kutoda help yako futi asi vachinyazoziva kutoti iwe wanga uri pama-one manje manje eh, pamwe wachatosenza so those people vatinofira they are not grateful andowapaona manje mm. because unoziva kuti isu zvatitaura kuti vatipe havo mari but ngoti checkawo kuti tiri safe here because we are the cash cow mm. yeah. yes ngoti checkawo unoziva kuti kungochekwa ka zvinoratidza kuti people they think about you kuti ndakuzongondifunga kana vane matambudziko andiona is very very unfair zviri kuitwa nevanhu vari kumusha nehama dzedu because irregardless yekuti tinenge tiri vamwe vanotofunga pamwe tiri kutovashainira nekuti tiri kupi tiri kuno but hatisi kushaina inyaya yekuti kuti angotiza vamwe vacho tiri kutotambudzika tiri kuno yeah so i've got a question nemamiriro aita zvinhu kudai so o do you think kuti eh, semazimbabweans tine future munomumu mu South Africa zvekuti we really need to stay or iko zvino yangove one way kutongoti ah no it's just going to be an investment let's say you get your property woisa mumaoko aagent because property munomo haina drama no. uh, what are we looking at eh, hatina uh, future muno tagara tistorina kutogara kwatinoita kwekuyaga mm. inyaya yekuti mukonyo andazviona manje mhm. but muno muchaima vachina future because these people usafunge kuti these people of course tiri kupinda mavari usafunge kuti vari happy mm. they are not happy at all andozvona manje e, nekuda kwekuti vanofunga kuti isusu uya tapinda imomo unoona kuti chika e, eh, unosvikove successful yeah. kukunda malocals handozvona manje so uh, uh, by becoming successful ka iwapinda munyika wemwe munhu vachiziva kuti wakauya usina chawina chototiza nzara uko iye ndiye mulocal so chavasingazive ndechii chichi the fact that am a foreigner here e, mari inondifavor kukunda mm. malocals okay. malocals ane marestrictions akawanda ane zvinhu zvavanotarisirwa negovernment zvakaita sei akawanda of which government haidii kuti vange vari successful because once they become successful they are no longer involved in nyaya dzekuvhota nekuita sei sei sei anozvana ndo zvimwe zvinhu ndo zvimwe zvinhu zvatinoita sei zvinotitambudza kana uchinge tiri malocal ndo zvatakatotizawo kwedu izvozvo tiri kuenda taimbopfuma tikaenda chikutambudzika futi nanhasi andopona manje yes because government doesn't support us becoming yes independent no unofanira kugara uchingotambudzika segovernment ichizwa ichikupa matishirts aya nekutengerwa makfc muchiita sei sei kfc yaunongodya nezuva rimwe chete anobona but muno maatina but the small time yatina iyoyo hatiiseenze sei to our own advantage handi mapoona manje totongoita zvinoita kuti tibenefite unoona kuti eh, ezvino tasara nechii eh, its six months kuti gore ripere let's try to change everything pasix months dziripo idzi yeah. i don't think there's nothing to change here the only thing changosara right now should just go home because vanhu vakawanda they lost their jobs patinogara patinomwe vanhu vakatorasirwa nebasa avo vamwe tinotoziva

Isusu we don't go to negotiate ma price ma, ma, ma salaries. Unoenda kunoudzwa mari yavari kukupa. Yeah. Hakuna company yaunoenda kuno negotiate. Kana uchinge uchikwanisa ku negotiate, vanokutaura kuti go and open your own company. Anozvinza. Because remember tinosiko sainiswa contract of employment. Mm. Pa contract of employment it's stated that we are yeah. going to get so much. handiti ka mm. so how are they saying vari kuzviona kupi izvozvo zvekuti isusu tiri kubvuma mari shoma iriyo iri kuofwa even malocals acho the way they are getting the same money atiri kupiwa iwayo oh, they were saying even madomestic workers uh, vari kuti it's how much 35 rand per hour something like that and then you guys they say okay come uh, i'll give you 2000 a month Of which you're not supposed to be getting that. Aiwa, You're supposed to be kabadi. getting more because isusu we're foreigners hatina kwatokwanisa kuripota. So they're saying kuti they don't want that. Ndo pane problem, ndo pauri kufighta nesu. We're, ac- we're accepting less. No, unoona kuti chii? Mm. Eh, kana vazhinji vavo vanambosenza makambani umu vanonyepa vane ruzivo rwenhema vanopanzisa sezvandambokutaurira isu inini ndati inini patinoenda kunotsvaka mabasa we don't negotiate the price unotosvika iwe uchinzi tiri kuofa mari yakati so iwewe unozozviziva sei kuti the previous person akanga achiofwa mari yakawanda kunda yako iyo how do you know that because havakutaura kuti taipa munhu wekuti munhu akabva taimupa 5000 yekuti akupa 2000 vanokutaura kuti isusu eh, we can afford 3000 handiti eh, zvoreva kuti even if musouth african akaenda ipapo ari kunoofwa the same amount and then they say no i don't want that is kana usingade onaka zvazvinoita mani ndezvezvezvi eh harisi basa rese raunotsvaga iwewe uchiswa ofwa mari ranobva watora okay unotochuza kuti unorida here kana auride andozvona manje eh kana wanga uchitasira kuti unoona na million iwe voswa tiri kukupa 100000 handitika kana waona zvisisina chakuitira iwewe but hati negotiate tinotoudzwa izvo vanotiudza the capacity mhm. anotozvona manje so ndo zvavari kunyeperana kuti vanhu vanoaccepta less money tinopiwa isusu unotosikopiwa zvinhu zvakatorongwa kudhara andozona inini i remember when i, when I signed uh, the contract of employment takasaina takawanda nemalocals anditika mm. mari yedu yanga yakaita sei yanga yakafanana taisenza zvakafanana so patinonegotiata isu ndepapi handina time yekunegotiata inini handina time yekunegotiata ndinosikoudzwa ndinotsvaga basa ndobva ndariwana ndobva ndanzi this is how weare going to pay you and everyone else because mapepa aya anenge aripoka anongoiswa paya paya anenge atori mapepa aya ekuti hapana rinonzi specific rako iwewe anongokudhishai mapepa mese makaenda kana moti toeni mapiwa machi macontracts enyu handitika anenge akatonyorwa mari dzinenge dzakatonyorwa chaunozongofila iwewe chi kusaina eh, nekunyora zita rako nepen so hapana time there's no time to negotiate about the salary yeah. so that's a lie that one hakuna munhu ari kuenda kunonegotiata mari kana kuti ya zvekunzi hanzi vanzi ini ndinoku unless ari mabasa emaoko mabasa emaoko inini ndi ndinototaura kuti ndino apa ndinochacha mari pati but kana kuri kumakambani kwekuti unotori employed there's no such yeah, i think Kana tiri vanhu vanofollower information nekudzidza kwatinonzi takaita semaZimbabweans eh, I think tikatarisa pasocial media vanhu vakaita sana Jacinta vaya yeah. nerimwe timu racho riri paforefront even musikana wayo akambouya achicampaigner vadutura eh, nevanhu vacho vanenge vachivafollowa even marepresentatives avo vazhinji they are, they are not even biased they, they don't even reason at all havatorina yes. brain zvekuti saka tikudhila nevanhu vasina vasina brain ungatora kuti anzvanzi government yakomita 600 million mm. so vakapa munhu 100 million 100 million eh, tese tinokwana because tiri 60 million
maistances akawanda ekuti unoona kuti dzitori shoma ndandichida kupa imwe example pa ndazofunga kuti iri extreme because vanhu vane dziri shoma ka eh. vakawanda mm. so in this instance in this case eh, vanhu ava havana time yekuita settle down and reason, and research and research zvese zvatichivaudza kuti ye what what this eh, hatizimbori eh, isusu tikuita kuti nyika idonhe you have to look at uh, those who are handling the economy chichichichi to them we are just ah, a scapegoat so kana munhu atozvidza musoro make kuti haa ah, uyu ndiye ari kuita kuti nditambure you know you know there is a, another principle yandakambo yandaiona recently yomwe mfesi aitaura kuti never never ever think kuti kushaya mari kwako iwewe kune chekuita nemwe munhu kune chekuita neumwe munhu there are always opportunities somewhere so yes. ivo mupfungwa dzavo hawakwanisi kuzvi kuzvicomprehenda kuti ko munhu unogona kutosvika wotovhura saluni wotoemploya vanhu yes. saka wakaona manje zvichiitwa manje nemunhu wekunze kwenyika it's a problem, it's a problem. Uh, mm. vanoti tiri kuzviona se plus mm. eh, ndafarira zvataurwa na nemwe government official mm. ati is, is encouraging south africans to travel outside south africa yeah. eh, vanozove nemwe muono manje timu racho ka harizi racho vacho vanga vachiri kukonzeresa ava they, they will never travel ah, it, it will come a time unoziva kuti muupenyu ka eh, we can't say never Eh, it will come a time that eh, when they want to travel out kuti vanodzidza some of the things andoona vari kufunga kuti mune mune huchi nemukaka but vasingazive kuti kuti vakatobuda unoziva here kuti iwe masouth africans akaenda kunopareta mabusiness kuzimbabwe vanogona kubudirira kutokunda isusu Ah, vanototikunda yes and also remember kuti for the fact for a mere fact yekuti vane id yavo yemunomu eh, mabanks akawanda can give them maloans especially vakanyatsokuona kuti as a matter of fact kwave kwatova nemashops akawanda nemamwe mafranchise emusouth eh, africa akutooperator kuzimbabwe eh. so eh, it's easy kuti vawane maloans no, tisatasvika zvedu ikoko mitemo mm. eh, government yezimbabwe inosvika vatora semainvestors mm. havana mm. scrutiny yakanyanya sesu yeah. ndambozotaura paya paya pekutanga paya ndikati ona iwewe as a foreigner muno muka unoita mari kukunda muloka umu Yeah. same applies navo vakaenda kwedu uku kwaku they will make more money kukunda isusu mm -hmm. nokuda kwekuti mitemo yekwedu uku haitisapote isusu kuti tinge tichiita mari sterek oh. anobuzvinzwisisa okay. nekuda kwekuti tisu tinovhota vanhu havazive kuti trick yavo iri papi ndo vanovhota muno so havabvumirwe kuita mari tinozovaona kupa vanhu vanotivhotera where are we going to get people who are going to vote for us if we allow you to make money mm. ehe tinofanira kukusiya uri mupoverty so that unoramba uchiuya kwatiri tichikupa matishets tichikupa chichi tikambaita kakutengera machicken ini eh, uchidya zvedu zvaita sei zvaita you need us You know, it, it does make sense. There's this video ndaiona ye this other lady ndichiti vatiri kuenda kumarestaurant izvoni izvo they are taking our jobs tiri kuataka mawaiters mawaitresses mm. instead of us kuti tiatake those italian the owners because yeah. remember ari kuto ava kutoshandawo ini namizimbabwean but ndiri mm. kutoshandawo i was employed by someone by someone akutobva from i don't know from china or whatever yeah. so they're not attacking those people they're attacking us yes. issues my employees which is not fair is target ah, we are, we are, no, no, no, so sorry ukadauya sotarisa ka eh, issue yaine nevarungu vanenge vanovatya stereki oh. isusu tiri ma ah, takachipa stereki panyaya yekuatakwa but Yah e, zvizhinji zvedu tingataure tikaita sei ka e, anzi ane nzeve anonzwa mm. nyaya iripo ndeyekuti ezvino izvi hatichinjei kune vavo vachiri kuwana kamari zviri constant handiti ka yeah. e, vachakawanda zvavo e, but kune vavo vanga vasina mapepa asi vachisenza e, its going to be tough it's going to be very tough uh, we are very sorry kutoti ndo zvichaitika hazvo but for sure it's going to be very tough e, macompanies now haasi kuda kunge achiluza unoziva zvavanoita they would rather lose you kuti akana than kuti aluse e, mamishinari yake kana kuti stock yake andozviona manje yeah. so kune vavo vachiri kuwana mari e, atibatane guys e, atirege kuita zvemastock vera panana mari tichidya mari tichi tengerai nei zvinhu zvinogenerator mari wiriranai pazvinhu zvamuri kutenga kuti tiri kutenga 1 2 3 chinoita kuti iwewe kunoitawo mari after this ukwanise kuzoemployawo vamwe handiti ka chero izvozvi imagine kutoti sekudzokera kwatiri kuenda kumusha dai tanga uine zvinhu zvako ino government iri kutiunza mm. especially kana zvitori nechekuita nebusiness uri kupinza zvese Hatu- hakuna marestrictions utongotakurawo business rako uchiita sei uchiridzosera uko But Kana- they're not allowing now. yes i saw the post yekunzi government yabvumira kuti eh, huyai but vanenge vachi- vachavheta bcause havasi kuda vanhu kun- kune vanhu vanotora advantage handiti ka so eh, also guys eh, property nezvimwe zvinhu zvakadai dai dai dai dai dai hatiregei kugara nazvo kuno itai muchitumira kumba yeah. itai muchitumira kumba because ezvino zvinopinda problem yekuti hauchakwanisa kunge uchizvitransporta zvinhu zviya zviya handiti ka zvimwe zvacho zvichatsakatika asi ndo mari yako so kana uchinge uchikwanisa iwe instead yekutenga zvinhu kunoku kauku tenga uchiendisa kumusha ndipo ka paya paya pandikudzokera paya Eh. kuti hauna kana two rooms The- wakaisa kupi eh, eh, kuzimbabwe eh. unodzitakura uchiendesa kupi Exactly. properties dzedzo pfungi Exactly. dzinonogara paya seizvozvi zvane couch rake ne- nemheno zvi zvake zvaanazvo Kutotengesa. anotofa nazvo mufungi exactly so kana uchinge wakadaro ipapo haa tough luck but guys eh, ezvinezvi ndati inini uona maona kubva as of today going kusvika muna december iva nemuonero uri different yeah. maonero anga wachiita upenyu kana uine pauri kutombobata izvozvizvi usati waaffectwa handiti ka kana wanga usati wavaka kumusha tsvaka pako pekuti unge unovakawo handiti ka and the best way yekunge uchivaka usatume vanhu vari kumusha vanokunyudza okay. pashoma pauri kuwana ipapo kana mm. kana uri murume uine mukadzi mukadzi wako ndaita achienda muchinoita the anenge achiti muri kuita zvinhu zvenyu okay. handiti ka yeah. kana uchinge usinawo hataflaki ah, ndiwe unenge uri ndiwe breadwina futi kuno handiti ka chitongotsvaga munhu waunogona kuvimba naye woita sei hapasina zvokuvimbika apa hapasi tomborina ah, izvozvozvo ndo zvitori risk manje there's this person aiti akakurawo maybe pafamilies maybe ane three rooms aiti maybe a one bedroom you know yeah. and then abva ngoti ah, rega nditi sei ndiextenda imba ingokurawo chichi chichi akarisimudza zimba bcause iye atori kunana uk uko wati wati yeah. akarisimudza zimba then abva funga kuti ah, let me just go home nemhuri yangu ndinogara koko ndichiita zvinhu zvangu atone mabhizinesi ake atone mari dzake yeah. ah, akusi kugarika kumba ikoko yeah. ndiye akaivaka achotega ndibatsiridzewo ndivake ndini ndakavaka ndivakira vanhu veukama bcause aitumira handiti yeah. aitumira mai vake nevamwe vanhu vari kokokoko but masisters ake vakutoita senge imba iyi ndeyavo akavakira ivo mai vake vakutoita senge imba iyi akavakira ivo which is ah, not fair uh, fair, eh, not fair at all but unoziva kuti iwe we are not responsible for anyone is uh, eh, misfortune uh, eh. and wapanzwiza mm. so yeah we don't want eh, iwewe you're not responsible for anyone asingazvisenzera haazvisenzera ungati uchisenza uko then imwe munhu akagara kuti unovakira imba unovakiraanditi say my, my mother is there handiti nditoriwo maybe mukomana ndiri first born noka but onaka
chero ndiri first born mm. it will come a time yekuti ndinodecide kuti zvandoda ndezvipi uh, usually you choose yourself before you choose other people pane time yekuti tinoona kuti ti iwewe youare no longer eh, pakati pemaparents anditika eh. wakuzviitira zvinhu zvako mm. eh. so kubatsira amai vangu kana kuchiita kuti ndinge ndisingafare neuda kwamasisters vangu ndovabvisa vese zvinhu zvakatenga kutozanzi even if ukatenga grocery and whatever zvinenge zvangotenga vanotouya votohafura vakaroorwawo like local varume vavo of course achinyatsoufamba unotora kumba iwe uri kuti i don't know guys saka todiiko toitasei pakadaro ayi ya aiwa eh, izvo zvagara zviri muba hakunenge i think zvinenge zvakuendana nekunyanya jarana kwamakaita kuti eh, kana uri bread winner bread winner kumba kwenyu eh, vanhu they look up to you but Eh, guys eh, on a serious note zvaitika izvi mazviona it's a wake up call Mm. Eh, let's go for something and eh, let's invest Eh, mari yatiri kuwana ishoma zvayo but makawanda imari yakawanda you come up with something eh, tisingazomhanyiswa futi panapa Hata- hatisi kuda zvekumhanyiswa unomhanyiswa uchisiya ende mbotumirai zvinhu kumusha musina pressure handi mapanzwisisa mm -hmm. ende fambiranai necurrent affairs vanhu e, itai maresearch ezvinhu zviri kuitika before musati maenda kunoungana uko handifunge kuti nini kubva kune vanhu vakaungana kwega kuri very tough to that extent zvekuti vanhu vakanga vakunoungana but vanogona nga vakamisleadwa andozvona manje e, mhm. vakabva mm -hmm. mavakanga vari zviri safe instead yekuti vabve zvakanaka vachienda vachinoungana paya paya okay. kuri kutonhora guys mm. e, munenge muine vana vamwe vane zvirwere zvavainazvo ah, yeah. uh, its not safe so itai proper research before maningirikinza e, of course havasi kutira but vanga zvasvika ipapo pekuti munge muchidzingu eh, vamwe vari kuburitswa zvavowo very few but kune vamwe vanotori mukatikati umwe vari kuti vakatobuda mukati imomo nekuti vangonzwa chete kunzi zvaakuita sei zvaakutakwa Vari kutya kupisirwa ka ikoko handiti pamwe vatoenda even pachimese police apa so unyuziona kuti zviri safe ndezvipi vauye here vanhu ava vandiburitse vandidhonze vanditore zvinhu zvangu saka i would rather pack ndoenda zvangu kumapurisa ikoko saka unongongochuza kuti zviri right kwauri sofa ndezvipi eh. of which eish zvakatongooma mufungi hapana kwakanaka zvese zvitori serious eh. is that bad yeah it's not so yeah uh, that was the weather for today i just wanted to give uh, update of, one, of what is happening kuvanhu yekuti tazviona zvaitika nhasi uh, vanhu vabuda ini uso imwe nyaya iri kundibata ini nangu
wabatwa mm. nei yo
moyo wangu une kurema mufunge i don't know eh. Vanhu vari kuZimbabwe please try to accept us. Situation yatiri inoyi haisi yekuchatarisa kuti azouya here akabata grocery. Ndatouya kumba ndine upenyu. Chitombondigamuchiraiwo so yeah. far ndo zvandikwanisa kutoafforda yeah. life iyoyo. Ah, ipapo chato chikumbiro kune hama dzedu. Botambirai vanhu ka. E, but imimi wacho vanenge vatambirwa don't overstay your welcome. because mune penyu pamakange mapiwa handiti ka muri kuzotambirwa kuti muwane pekutangira handiti ka sevanhu vari kutiza kuno munononyepawo muchiti imimi makasiya zvinhu zvese nekuti zvanga zvaita se mm. zvaoma but munofanira kuzotsvaga pekutangira hamufaniri kuzochengetwa antil antil handiti ka e munofanira kuzojegera somewhere kuti zvinhu zviite but siyai vanhu nepisi yavanhu vari kutotambudzikawo ikoko havangasikuwapa burden iwewe
apa tiona ka e, as much as youare going to your mother youare no longer a kid youare now youare an adult zvekuti kunokuwanga wachiita sei is your mother taking care of you uri kunoko is your mother taking care of you uri kunoko she's not handitika kureva kuti uyu youare capable of becoming of being independent handitika so vakasiko kutambira uko ndezve two minutes zvekuti unge uchita sei e, uchi kuita comeback what about checking ke what about checking on your own child ukuthi ari sei ari safe here ari right here nyasha uri sei ikoko kwauri are you okay mwanangu aiwa ndozvatambotaura zvezve kuti vanhu vari kuva neera eh, vari kufunga kuti zvinhu zvakapfava kuno plus Imi vakaona- asi mafanidzo va- va- edu vakaona- vanokuona news. plus vakaona usingatumire zviya zviya vanofunga kuti uri kufadaya uri kunoko Evan, Ai mani. Yo, kwaya. vasikatoziva kuti uri kukwangwaya Kutozvitamburirawo mufungi. Eh, so ndozvavanenge vachifunga but now iwewe iye zvinezvi kana kuri kuti waienda iwewe ka une chekuwanda nacho kana wanga usingatumire andinotaura ah zvakaoma zvinhu zvangu zvese zvakatorwa eh, ndasara ndangowa right so iwewe kana uchinge uri kuno uka usasiko- waka- vanhu vakasikokanganwa vachibva vafunga kuti kunoku is now the permanent base its never it was never a permanent base mm. but isusu tinenge tichizozvitadza isusu maafricans kucreata macommunities ari stable asinganetsani nevanhu ava anova employer zvakafanana nemaindians majews especially majews e, kune kuma kunonzi kuma ukaenda kucape town kunotora nekunotonzi kumaitalians aiwa even kubedford view eh. kune maitalians kune mamexicans vatori right. ne Vatori ne society yavo inotongo employer team iri iri. Aiwa ndozvandiri kutaura ka izvi. Mm. Zvinobva pakubatana. Isusu mm. semaZimbabweans dai takabatana tingadai tanga tine tingadai tiri very successful community muno muSouth Africa. Dai takabatana. Andozvona manje. But mm. hatina nekuda kwekuti isusu ka tine mentality yechara chimwe. yeah.
andozvana mai kuti inini ndiri ndega ini ndofanira kunzi inini ndiga vanhu vandione kuti inini ive worked so much mm. eh, kuti ndisvike pandiri panapa so hakuna munhu anofanira kuta not knowing unoziva here kuti iwe you can also be successful iwewe ka nekuda kuti wakanga uchibatsirwa nevamwe vanhu mm-hmm. hazvikutadzise kutoita mbumura mbumura mm-hmm. andozvinza yeah. you become a billionaire nekubatsirwa nevamwe vanhu mhm. anotozvinzisa mm. because chaitika ndechiti wabatsirwa but hamuna kupinda mubusiness rimwe chete unotori nebusiness rako rauri kuita kana une zvako zvauri kuita but vanhu vakubatsira kuti ukurumidze chete anotozvinzisa mm, mm. ndopanokanganikwa ndopari kurasika vanhu vazhinji ipapo pokuti vanofunga kuti eh, aya madhiri aya eh, kuitiswa kana kuti kuitisa vamwe mari kuitisana mari tinoda kuitisana mari ndosana uchiona macommunity avo vanhu ava akabudirira zvokudaro mm. vakabatana mari kuti ikozvosvika kwauri iwewe munhu mutema iyo inenge yatenderera maoko mavo infact if not vese vanenge vatomboibata mari yabva pauri iwewe vakatobuditsa something vakabuditsa pasomething nayo but isusu hatizvikwanise mm. e, kuti nditi mari yabva pandiri yomboenda pauri yobva yatendera futi yoenda pane uyo isati yabuda matiri munomu izvozvi ndichingoibata zvo yatobuda mm-hmm. handitombodi kuti isvika pauri because ndinoziva kuti a ah, ukazobudirira iwe become a threat but anyway eh, let's try to change how we see life Yeah. Eh, i'm not saying ndiri very successful kana kuti ndiri successful but ndine unoziva zvo ndine maonerewo mamwe a- mando- wa- wandinokweshana nawo mapendekete mu. ndinoona zvavari kuita sei zvavari kuita kuita zviri nani. Uh, let's follow them tongokopawo zvavari kuita zvakanaka naka izvozvo Eh, zvinogona kutotibatsira All right. Yeah. yes but as always eh, guys Havana kukanganwa vana ava. Hatirambei tichigara, hatirambei tiri safe kwatiri. Kana uchiona zvisiri kuita, enda kuri safe. Kana uchikwanisa kumbobvako futi ka because eh, zvaitika nhasi izvi, this is not the last day. They're still coming to do the same thing. Handiti ka? Tisingazivi kuti pavanodzwaka next time chii chinenge chaita, pamwe vanogona kunge vachitori more than serious eh, kukunda nhasi. handiti ka yeah. so let's stay safe guys kune vavo vari kukwanisa kuenda kumusha nekutumira zvinhu and sei kumbotorai mukana uyu government yati eh, munokwanisa kuunza mota dzenyu kana ari uine company eh, uine company eh, chero usina mm. oh. chero usina right now mm. vakuti unounza vakuzviaccepta kuti unounza handiti ka mm. eh, wounza zvinhu zvako apa wopinza paya paya government inokuvheta Okay. They're going to vet you kuti vaone kuti hamusi mamwe makoronyera here aya ya akuda kupinza zvinhu zvavo through this crisis e, kune vanhu vanotora eh, eh, eh, advantage yethe crisis handiti ka sa vanga vachiti vachacheka they're going to vet zviri tori serious but people torai mukana iwoyu mumboendesa zvinhu kumusha handiti ka unova nemakambani musakangana kuenda nemadocuments ene emakambani moita zvinhu zvenyu zvaitonakidza kana zvinhu zvako zvese zviri registered under the company mm. anoona ukanga uine mm. motikari dzako ndadzive dziri registered under the company eh, then zvinokurerukira paya paya kuti vanosikona kuti aoke ndizvozvo izvi handiti eh, kuti cross chero motikari yako i think chero motikari yako chikaita chimpoto chakaita sei eh, the fact yekuti ndeyako vachangoaccepta because zvipoto tinazvo futi kuzimbabwe okay.
Eh, zvagara tinazvo
handiti so yeah Le, let's be serious nezvatiri kuita mwana hazvina kumira mushe uh, let's not forget kuti takabva kupi ende tiri kuita sei eh, chinozoshamisa ndeti pauri kufa iweweka kumba kwausoda kuinvesta iko ndokuwari kunovigwa ah, andozvona manje mm. vamwe vacho tiri kuona pamisha pavo kumusha chaiko chaiko kwekuti kumusha kwakachipa unoziva zvidhinha zvekuvaka dzimba kumusha zvakachipa zvezvo mm-hmm. haisi 100 dollars 4000 wow okay if not uh, ah, inogona kuti ngeti uri more 10000 achaziva uh-uh. eh, zvidhinha zvekumusha zviya zviya Mafambrika aya akachipa zvisingaiti unogona kutovakawo kamusha kako paya paya but unoziva zvatiri kuita tinokanganwa e, chete zvekuvaka izvi hazviri zvemunhu wese andoona manje but anyway let's try by uh, any means possible guys zvakawanda zviri kuitika kumusha uku uh, eh, investa pazvinhu zvidiki diki zvaunokwanisa munongobatanawo mari muri 10 muri 5 10 15 kana 20 chaiyo chaiyo chaiyo uh, mongoti munhu wese uh, mukawanda muka Eeh muchitenga zvinhu zvenyu zvidiki diki ka in a short period of time munotenga zvinhu zvakawanda for everyone. Vanhu okay. vapawana manje. Yeah. Mm. E, kana muchinge muchida sezvatakambotaura munouya futi nechekuseri tichikuudzai matipi kuti muone zviri kufamba sei but anyway e, ya esh tinorombo kune varasikirwa ne nezvinhu zvavo kana kune vavo kana kune vafawo very sorry e, kune vadzingwa mudzimba umu vaaffectwa please eh, tine urombo mwatokuvara mugotiza imomo Mm, Atotyoka zvakawanda ko. Those- zvakatongooma varasa zvinhu zvese mm. very sorry but anyway uh, as usual guys rambai muchititeera muchisubscribe kwatiri muchiona mavideos edu ndo zvinoita kuti tirambe tichikupai content yes